Inhlikani, good afternoon. Minjani na? Eish, ya hi fele nyana hi 20 minutes. Mara it's okay. It's acceptable. N'wina mi nga ta kota ku vona live na mi amukela na n'wina mi nga ta vona se swi hundzile ma amukelekile ku na difference nyana na ku tlanga music wa gospel i album leya pastor donation mawayi ya hangalasa yi ni khoma kahle so ni lava ku ri moya wa mina wu kota ku va wu kha wu chaveleleka loko ni ri karhi ni mi phamela ni lava ku hi ya vulavula hi timhaka ta ku ri xana ndzi swi tiva njhani ku ri vutomi lebyi ni byi hanyaka byi tsakisa xikwembu vanhu va ku tala namuntlha va vutisa ku ri loko ndzi ri karhi ndzi hanya ndzi swi tiva njhani ku ri leswi ni swi hanyaka hi swona leswi xikwembu xi lavaka swona xana halleluya ku na mhaka namuntlha nga ku vanhu va yi twisisa loko hi karhi hi hanya a wu pfuka ntsena hi tivitana vakreste ku na dyondzo yo karhi leyi dyondzisiwaka ivi hi yi amukela hikuva i dyondzo ya loyi hi pfumelaka eka yena ku nga xikwembu Thank you, Jesus. Loko no vuyela ndzhaku nyana van'wana va hina hi pfumela ka xikwembu hi ku hi twe dyondzo leyi van'wana va ri karhi va chumayela kasi van'wana hi pfumela ka xikwembu hi lexi hi nga hi nga swi vona xikwembu xi swi endla evuton'wini bya hina vo tala hi pfumela ka xikwembu timhaka ta ku hambanahambana Mara mhaka leyi na ku vulavula yona hi leyiwa xana haleluya ndzi swi vona njhani tanihi mukreste ku ri lebyi vutomi hi lebyi xikwembu xi lavaka ni byi hanyake haleluya ni munhu wa ku ri loko ni chumayela ni langutaka old testament na le ka new testament mi nga ni rhanga hi buku ya exoda Loko hi languta ka buku ya Eksodo, hi kuma Xikwembu xi ri karhi xi vulavula na Vaisraele hi nandza wa xona Moses. Halleluya! Mhaka leyi Xikwembu a xi yi vulavula a ku ri leswi Xikwembu a xi swi languterile eka Vaisraele hi nkarhi wolowo. Na namuntlha, ka ha ri na leswi Xikwembu xi nga swi langutela eka hina tanihi Vakreste. Ku na mhaka leyi Xikwembu xi hi dyondzisaka yona masiku hinkwawo. Xana ku nga va ku ri yini mhaka leyi na? Haleluya! Ku nga va ku ri yini loku nga ri ntiyiso wa Xikwembu, ntiyiso lowu vanhu van'wana va wu amukelaka mara van'wana va nga wu amukeli ntiyiso wa kona? Haleluya! Ni khombi bela xilungu laha. The Ten Commandments, 12 verse 1. And God spoke all these words. Xikwembu xi vulavula emarito lama. I am the Lord your God who brought you out of Egypt, out of the land of slavery. God love, he's introducing himself. Xikwembu xa titivisa eka Vaisrael ku ri hi mina hosi Xikwembu xa n'wina Loyi a nga mi humesa eEgipta, loyi a nga mi humesa evuhlongeni. Hi yo mhaka ni lava mi ni yingisa, ndzi lava ku vulavula na n'wina. Haleluya! Namuntlha loko ku ri nkarhi lowu Xikwembu xi le ku vulavuleni, xi nga va xi ri karhi xi ku ka wena, hi mina loyi i nga vitana ka yena loko i ri karhi i vabya, ni ku yingisa ni ku horisa. Hi mina loyi ni nga ku humesa endzeni ka nhlupheko. Sweswi ni lava i ni yingisela, ni lava ku vulavula na wena. tanihi hosi xikwembu muponisi wa wena halleluya twana hosi xikwembu xi ri yini you shall have no other gods before me u nga vi na swikwembu swin'wana swo hava u nga vi na swikwembu swin'wana u swi khinsamelaka I Xikwembu lexi xi vulavulaka. Haleluya. Tanihi Mukreste, loko i lava ku tiva ku i le ka ndlela leyi nga fanela, gandzela Xikwembu xin'we ntsena, ku nga Xikwembu lexi nga henhla tilweni, muvumbi wa misava ni tilo, loyi a nga endla wena, loyi a ku hlayisaka, loyi a ku phamelaka swakudya swa masiku hinkwawo. U nga hlanganiseli, gandzela Xikwembu ntsena. Number four.

Hi nga tirhisi vito ra Xikwembu for swilo swo hava. Hi nga tirhisi rito ra Xikwembu ku yimelela vudyoho. Hi nga tirhisi rito ra Xikwembu ku xanisa swisiwana. Hi nga tirhisi rito ra Xikwembu ku yiva kumbe ku xisa vanhu van'wana. Hi leswi tanihi Mukreste i fanele ku va i swi languta i dyondza i hanya ha swona. Number eight, remember the Sabbath day by keeping it holy. siku ra ku gandzela kumbe siku ra xikwembu leri xikwembu xi nga ta ku ta xi gandzela a hi ri xiximeni a hi ri hlonipheni ku va siku leri hi ri nyikelaka eka xikwembu Ku nga vi siku ra ku vhakela maxaka, ku nga vi siku ra ku endla tiphati, ku nga vi siku ra ku oxa tinyama, siku ra ku khongela, siku ra ku dzunisa a ri endleriwa eXikwembu, ri vekeriwa Xikwembu. Hi na masiku ya seven ya ku ya entirhweni, ya ku vhakela maxaka, ya ku endla hinkwaswo. A hi xiximeni siku na ku va hi tinyika nkarhi wa ku gandzela Xikwembu hi khongela, hi titsona swakudya, hi hlohletelana hi Rito ra Xikwembu. Haleluya! Verse number 9.

tanihi mukreste tanihi munhu la nga ponisiwa tanihi n'wana loyi a nghenaka kereke i fanekele i kombisa xichavo eka vatswari va wena i va hlonipha hambiloko vatswari va wena va nga dyondzanga hambiloko vatswari va wena va nga tirhi hambiloko vatswari va wena va nga koti ku ku endlela leswi i swi lavaka kombisa rirhandzu kombisa xichavo eka vatswari va wena A swi koteki ku ri i nga rhandza Xikwembu no gandzela Xikwembu no endla leswi Xikwembu xi lavaka i swi endla. I nga koti ku rhandza vatswari va wena na ku hlonipha vatswari va wena na ku yingisela vatswari va wena. Minkateko ya wena yo sungula yi le ka vatswari va wena. Haleluya! verse number 13 you shall not murder a wu fanelanga ku dlaya hambiloko va i hlundzuke ka njhani munhu un'wana i nga n'wi dlayi tanihi mukreste i nga pfuki i xavi vanhu ku va dlaya munhu wo karhi mavoko ya wena ya nga vi na ngati hambiloko ku ri wena i kota ka njhani kumbe va ku dyohele yini Hi yo mhaka Bibele yi nge, Rivalela ka seven times seven leswaku i nga tikumi i ri karhi i va na ngati hi ku dlaya kumbe ku teka vutomi bya vanhu van'wana. Verse number 14. You shall not commit adultery. Tanihi nandza wa Xikwembu, tanihi n'wana wa Xikwembu loyi a nga ndzeni ka vukati, u nga endli swa manyala, u nga endli adultery, u nga ha endli swa ku rhandzana na munhu un'wana loyi a nga na nuna kumbe nsati wakwe. Tihloniphi, ti xiximi, chava Xikwembu na ku yingisa rito ra Xikwembu. Rito ra Xikwembu ra tshinya, ra aka. Haleluya! verse number 15 you shall not steal u nga tshuki u yiva hambiloko u va u ri na ndlala u nga yivi u nga onheli vanhu van'wana pfumela ku ri xikwembu xi ta ku phamela pfumela ku ri xikwembu xi ta ku endlela tanihi n'wana wa xikwembu halleluya a ri kona muprofeta is it prophet elijah loyi a twa ndlala loko a ha ri twa ndlala a nga ri na matimba ivi ku ta va tihukuhuku loyi ri nga ta ri n'wi komba eswakudya kumbe ku nyika swakudya a dya ivi a kuma matimba leswaku a ta kota ku ya emahlweni xikwembu xa swi tiva ku wena i fanekele u dya xikwembu xa swi tiva ku wena u fanekele u ambala xikwembu xa swi tiva ku ri wena i dinga mali tshembeka eka leswi u nga na swona u ri karhi u tirha hi mavoko ya wena na ku khongela no kombela emahlweni ka xikwembu xikwembu a xi nga ku tshiki xikwembu a xi nga ku lan'wi xikwembu xa ku tiva xi tiva swidingo swa wena thank you jesus verse number 16 you shall not give false testimony against your neighbor tanihi n'wana wa xikwembu u nga vulavuli mavunwa hi munhu un'wana u nga lumbeti muakelani wa wena hi vumbhoni lebyo hemba hi vuxisi byo karhi don't give false testimony loko swi nga humi ka xikwembu vulavula ntiyiso tivuli vudyoho bya wena i hundzuka xikwembu xi ta ku rivalela i ta hanya vutomi lebyo tenga i nga ri na mapfalo ya ku chava leswo biha Hallelujah. You shall not covet your neighbor's house. U nga tshuki u navela nsati kumbe nuna wa muakelana hikuva swi ta endla ku mi holova swi ta endla ku mi banana ku nga vi na ku rhula a xikarhi ka n'wina thank you jesus halleluya yi ri hambi ku ri mbhongolo hambi ku ri nchumu wihi kumbe wihi wa muakelana u nga tshuki u navela hikuva swi ta tisela rivengo rizondo ende rivengo na rizondo a swi laveki eka hina tanihi vana va xikwembu

Tanihi n'wana wa Xikwembu, ku chava ka Xikwembu ku nga suki ehenhla ka vutomi bya wena, hikuva loko ku chava ka Xikwembu ku suka, hi laha vudyoho byi taka ha kona. A ni ngo i ta ku vanhu a va ku voni, a ni ngo i ta ku ni ta kuma chansi yin'wana. Wo ni ku byela, Loko i chava Xikwembu, na hambi vanhu va nga ri kona, u ta endla leswinene. Na hambi loko ku ri hava munhu la nga ku languta, u ta endla leswinene emahlweni ka Xikwembu. Haleluya! Ndzi lava ku ya gimeta se. A hi languteni ka New Testament, eka buku ya Magalatiya chapter 5 verse 22, leyi nda yi hlaya hi Xitsonga. twana la tanihi n'wana wa xikwembu tanihi mupfumeri eka xikwembu u languteriwe ku va na moya lowo kwetsima u languteriwe ku va na moya wa xikwembu leswaku i kota ku fambisiwa na ku hanya ku ya hi moya wa xikwembu loko i ri na moya wa xikwembu swi fanekele swi tikomba halleluya swi fanekele swi tikomba i fanekele i va na mihandzu ya moya lowo kwetsima ku nga moya wa xikwembu mahanyelo ya wena a ya tumbeteki ya fana na rivoni leri nga layitiwa hambiloko ri khubumeta swa tikomba ku ri ku na ku vonakala laya swa tikomba ku ri ku na ndzilo Swi tano, ndzilo a wu tumbeteki, wu na matimba, wu hlula munyama ndzilo. Haleluya. Verse 22. Kasi mihandzu ya moya i rirhandzu. Tanihi n'wana wa Xikwembu, swi ta tikomba hikuva i ta va na rirhandzu, ende rirhandzu a ri tumbeteki. i kota ku ri kombisa vanhu van'wana wa va phamela swakudya swisiwana wa va pfuna lava nga swi koteki number two ni ku tsaka tanihi n'wana wa xikwembu i va na ntsako lowu nga hlamuseleki na hambi i hlangana na mavabyi na hambi i hlangana ni mintlhontlho leyo tika Ntsako wu tshama wu ri kona endzeni ka vutomi bya wena. Ntsako a wu suki, hikuva i ntsako lowu humaka hi Xikwembu lowu nga ndzeni ka wena. Ku hava munhu a kotaka ku wu susa, hambi va ku rhuketela, hambiloko va ku lumbeta, ntsako lowu wu tshama wu ri kona. Jesus. ni ku rhula a wu munhu wa timbolovo a wu munhu wa kulwa tinyimpi to ka ti nga twali wa titsongahata hi minkarhi hinkwayo emahlweni ka xi i hlohletela ku rhula emahlweni ka vanhu swi tikomba hi sweswo ku ri wena i munhu a hanyaka vutomi lebyi tsakisaka xikwembu ni ku tikhoma self control a wu fambi i onhela vanhu a wu fambi i lwa na vanhu i na self control wa swi kota ku tikhoma tanihi n'wana wa xikwembu hi ndlela yeleyo i tsakisa xikwembu halleluya twana va ri yini ku hava nawu lowu lwaka na leswo tano ku hava loyi a alelaka na timhaka ta ku fana na teto hikuva ti tsakisa yini xikwembu halleluya Verse number 24. Okay. Nitle verse number um, Okay, nitle leshiwa. Nikule hambilu. You are patient. Tani mwana wa Xikwembu i lehisa mbilu. Swa tika nkarhi wun'wana swa hlwela ku endla kahle mara i lehisa mbilu na ku va ku tshemba aka Xikwembu. I hatla ku kombisa ku kwata kumbe ku hlundzuka. hi swi vona hi ndlela loko i n'wana wa xikwembu halleluya va ri karhi va ku rhuketela mara i lehisa mbilu swilo swi ri karhi swi nga hlangani mara i lehisa mbilu hambi swo hlwela wa swi tiva ku swi ta endlakala ni vunene kindness i kombisa vunene tanihi n'wana wa xikwembu a wu endli leswo biha thank you jesus ni ku hanana ku hanana is to give generously wa kota ku nyika eka vanhu van'wana thank you jesus ni ku tshembeka hmm? you are honest you are trustworthy you are faithful hi lexi languteriwaka ka wena tanihi n'wana wa xikwembu thank you jesus halleluya verse 24 lava ma nga va kreste yesu va vambile nyama ni swa yona halleluya swi fa a va ha swi hisekeli a va ha swi naveli leswi moya wu hi nyikeke vutomi a hi hanyeni hi ku letela ka wona hi nga tshuki hi ti tiva ngopfu a hi chaveni ku pfukana ni ku vondzokana i nga vi na ku tivona ngopfu i nga vi na pride hanya vutomi ku ya hi laha moya wu kwetsima wu nga ku nyika ha kona halleluya tshembeka yi ri do not provoke others hi nga pfukani hi nga pfuki vanhu van'wana hmm? hi nga lwisi vanhu van'wana thank you jesus hi leswi namuntlha a nga ku vulavula hi swona hi leswi namuntlha a ni la ku swi tisa eka vanhu va ka yina a hi tshembekeni hi hanya vutomi bya ku saseka bya ku tenga nyama yi fa na swa yona ku navela ku ri kona mara ku nga yi hluli hikuva lava va nga xikwembu va hanya hi moya va hlula swa nyama moya wu na mahika nyama yi tsanile mara moya loko wu hisekela wu nga timeki hi ta hlula eka hinkwaswo swa nyama hinkwaswo hi ta swi hlula swa ku dakwa swa ku yiva swa ku hemba swa ku xisa hi na xikwembu lexi nga cinciki hina thank you jesus thank you jesus baba xi kombisa matimba hinkwawo hi rhandza ku khensa tintswalo ta n'wina hi rhandza ku khensa ku hlayisiwa hi n'wina le ka siku ra muntlha hi vito ra yesu kreste wa nasareta thank you for your word father thank you for the anointing thank you for your spirit in jesus name Amen. A hi hanyeni vutomi lebyi tsakisaka Xikwembu hi minkarhi hinkwayo hi nga cinci. Haleluya. Hi endla leswinene hi tshembeka eka hina vinyi, eka vanhu van'wana ni le ka Xikwembu. God bless you all. Amen.